Croeso i'r Clwb Rygbi heno i chyfbwyntie o rownd go gyn-derfynol Super Rygbi Cymru. Dim ond wyth tîm sy'n weddill yn brwydro am le yn y pedwar ola.
Cais i Gaerdydd. Pen-y-bont sydd wedi gwneud ti! Cais o'r safon ucha i Glyn Ebwy. Buddugoliaeth adre yn Gaerfyrddin. Casnewydd yn amddiffyn am i bywydau. Am fuddugoliaeth i Aberafan. Llanymddyfri unwaith yn rhagor sy ar ben y byd. A Phont-y-pŵl wedi ffrwydro ar lwyfan Super Rygbi Cymru.
Pedair gêm gystadleuol gyda'r tîm orffennodd ar frig y tabl Caerdydd adre i Ben y Bont. Am gêm gaethon ni wythnos diwetha ar Gaer Bragdy gyda Phen y Bont yn sgorio 4 bwynt ar bymtheg yn yr ugen munud ola i gipio'r fuddugoliaeth. Ar ôl meiddi rygbi Gogledd Cymru wythnos diwetha, Cwins Caerfyrddin cafodd y fraint o deithio i Lyn Ebwy. Gorffennodd Casnewydd yn drydydd, a nhw neu Aberafan fydd yn y pedwar ola'. Ond yn gêm fyw yr wythnos hon oedd Llanymddyfri yn erbyn Pont-y-pŵl. Y Porthmyn yn ceisio ennill yn erbyn Pwle am y pumed tro yn olynol. Amser ymuno â'n timau sylwebu, English language commentary is also available.
Banc yr Eglwys yn yr haul, be well, dyma Super Rygbi Cymru yn ei holl ogoniant. A Johan Hughes yn codi'r bel yn ychel i'r awyr, a Mike Herbert yn syth gyda'i rwylo ar y bel. Morgan Lloyd Yn ei chanol i Herbert unwaith eto ar y bel ond wedi'w dwyn yn gynnar gan Llan Ymddyfri. Osian Davies yn trafod y bel, Morgan Jones. O, mae chydig yn llac yn fan hyn ar ddechrau'r gêm, bach o nerfe gen y ddau dîm. Adam Warren, hanner bylchiad, nôl tu mewn, torri drwy un tacl, drori drwy dwy, Llian Morgan, cyflymder. Morgan Lloyd sydd yno i wneud y dacl. Mae Llan Ymddyfri wedi dechrau camilltir ar awr yn fan hyn. Mynd un ffordd camgymeriad o bosib gyda Ioan Hughes mewn ffordd arall. Jack Davies tro yma yn torri drwy'r bwlch Ioan Hughes. Adam Warren yn hepgor un chwaraewr, un bas arall i Harry Dole. Harry Dole yn pweru hi'n dros y linell gais, cais cyntaf o'r gêm i'r Porthmyn ac am ddechreuad i'r tîm cartref. Harry Dole nôl yn y tîm wythnos yma
Dechreuad wych i Llanymddyfri.
Maen nhw'n dal i fynd drwy'r boes mawr. Yn dyn, yn agos, Pŵlwr yn amddiffyn am ei fywyd e. Ond yn y bôn, ond nhw'n cnocio ar y drws digon hir. A mae'n gais i'r porthmyn. A mae'n rhaid deud, oedd Llanymddyfri'n gweithio'n galed yn tgod, defnyddio'r blaenwyr ac yn y diwedd pŵl o'n nhw'n mynd i orfod oedi yn y diwedd. Scott Matthews yma hyn yn sythu. Mantais hefyd i'r ymwelwyr. Cystadlu am y bel yn ardal y dacl. Taylor Davies, Morgan Lloyd yn mynd yn sydyn Symud y bêl i Scott Matthews sy'n troi, sy'n troi chi, sy'n tirio. Pwy arall i'r pŵl ond am Scott Matthews wedi sgorio deg eleni. Os os rhywun yn mynd i gario'r ymwelwyr yr holl ffordd i rowndiau gyn-derfynol, Scott Matthews fydd hynny. A Doyle wedyn gweld y cyfle. Pas bach i Scott Matthews, ond mae fe'n gwneud digon i groesi'r llinell, ond beth ni wedi gweld fyna o Pont y Pŵl yw i gêm pŵer nhw, a um, mae'n bwysig nawr bod nhw'n nhw yn um, neud dda o'r gic-off, uh, mae cael y pel yn cael bach o tiriogaeth to. Pan mae'r amddiffyn a'r chwal, dyma lle maen nhw'n dod mewn i chwarae rygbi gorau, sythu gan Joe Powell. Mae'n ceisio i Ore Glas i gael y bel yn ôl. Un bas i Morgan Jones. Dros y bel, Iowan Duggan. Ond mae dal yno i'r porthmyn. Tro ma trwy'r bwlch. Berian Watkins yn ymestyn, cais arall yw hi i'r tîm cartref. Cais i Jamie Hughes. A chwarae teg yn defnyddio'i bwer I fynd dros y llinell yn y bôn. Osian Davies gyda'r bel yng nghanol y cae. Taylor Davies yn mynd ar bel. Tro yma mae'n rhydd. Tro yma Jack Davies yn torri ffwrdd o'r asgell. A mae'r cefnwr i lan ymddyfru yn llwyddo i sgorio pedwerydd cais O'r rownd gog yn derfynol, a sgwn i pa mor bwysig fydd y cais yma pan ddaw'r chwiban ola, ond fel mae'n sefyll, Llanymddyfri 9 pwynt ar y blaen. Scott Matthews yn gweld gwagle, Matthews i Cole, Cole nôl ar y tu mewn, un bas arall, Chapman! Mae Pont y Pŵl nôl yn y gêm. Cyffyrddiad cyntaf y gêm i Conor Chapman ar ôl dod i ffwrdd o'r fainc. A mae Pula, dydyn nhw ddim allan o'r rownd go gynderfynol eto.
Time off, you have to check the actions of Black Six. Yeah. Offside by Black Six. No try. Do you agree? No try. Dim cais.
Wel, mae hwnna'n benderfyniad holl bwysig yn gyd-destun y gêm. Ford yn symud i fel Joe Marnie. Marnie, nôl tu mewn, Rodri Cole. Dy'r gêm ddim drosodd er o gwbl. Rwy'n safio i chwarae gorau nhw am y tîm yn yr ola. Os pe bai Pont y Pŵl yn llwyddo i sgorio saith pwynt arall, mi fydd amser ychwanegol. Wel, dyma be mae Super Rugby Cymru amdano. Gemau agos, gemau bwysig, popeth yn y fantol, a'r chwaraewyr yn taflu popeth i mewn iddi. Ond, llan ymddyfru, Harry Dole! Dyna y gêm yn y bag. Llanymddyfri yn rhoi'r gêm yn ei wely. Harry Dole yn plymio i mewn i'r gornel. A Pule o'r ail ddechreuad yn colli gafael ar y bêl. A Harry Dole yn gwneud y mwyaf o'r cyfle. Ac yn plymio i wneud y gorffeniad chydig bach mwy deniadol. A Llanymddyfri fydd yn camu i'r rownd gyn-derfynol. Am ffordd i selio buddugoliaeth enfawr Basahi gyda Garon Williams yn croesi fan hyn. A dyma nhw'n dod dros y linell gais. Cais cyntaf i Garan Williams i lan ymddyfru. Chwe chais i'r tîm cartre. Mae'r sgôr yn edrych yn swmpus erbyn hyn a'r Porthmyn sy'n mynd mlaen i'r rown nesa 39 i 20 y sgôr derfynol.
Mae'r sgôr yn un swmpus, y fuddugoliaeth yn un gyfforddus yn y diwedd, ond anodd credu saith pwynt oedd ynddi gyda tri munud ar y cloc. Sut wyt ti'n teimlo, Bryni? Gyda ni lot o tiriogaeth, lot o meddiad, lot o gyfleuon, a wnaethon nhw jyst ddim mynd bant, o, cadw nhw yn y gêm, a o'n i ddim digon cywir yn y rhan bwysig o'r gymau i cael y pwynt oedd eisiau, ond uh, pob clod i pon y pŵr, wnaethon nhw wneud i gweithio'n galed iawn. Ond wyt ti'n gwybod, chwaraewyr ar y cae sydd wedi bod yma o'r blaen, pennau profiadol, pwy beth oedd y gwahaniaeth yn y diwedd? Ac o mor sôl, mae lot o profiad yna, mae'r boes yn ei wneud o'r blaen, a mae'n wneud uh, Gwaniaeth enfawr i ni, ond uh, mae doi gêm galed yn ni gobeithio cyn neud e eto. Tom Hancock, gêm cystadleuol, brwydro nes y diwedd, ond falle ddysgwn dod bach yn fyr yn y diwedd. Ie, yeah, cytuno, boys di brwydro'n galed y cystadlu trwy gydol y gêm, really hapus o hwnna. Bach yn siomedig, y safon y rygbi ni wedi um, gallu dangos yn really heddi, a Mae eisiau ni fod dysgu gwersi ar gyfer blwyddyn nesaf. Digon ni, uh, digon ni weithio gyda lot o bethau positif ar draws y tymor.

Ie, wnaethon nhw yn y ardal dacl yn ewedig, fyna araf i bel lawr o, o, o Llanderfi Ffili cael momentum wedyn a chwarae ar y tro flan fel maen ma nhw moyn a cael y, y tempo i mewn y gêm a nhw ffili wneud na uh, tan diwedd y gêm really a pa, oedd, oedd gyd o blaenwyr uh, Pontypool mas ar y traed wedyn. A sôn am, wel, olwyr llan am ddyfru, o'n nhw'n ddidoster ar y deg, Eli Rees yn gosod y tempo, ond ti di dewis Jack Davis fel ser yn y gêm. Do, achos siarad ni fe tipyn bach cyn y gêm, twa, rai ffordd oedd e moyn ware'r gêm, uh, gyda rhyddid na, uh, oedd e'n dadlwytho'r pel, oedd e'n meiddi pobl oedd yn redeg y pel nôl, a fi'n credu sgwrodd e cais, a doi cymal cyn ni oedd yr ochr arall y cas, oedd e'n gweithio'n galed, twod, gyda'r olwyr, gyd gyda gilydd, a dath yn ôl ochr ma a sgori. Reit, wel ni wedi cael chwip o gêm ar ddiwrnod braf yma ar fanc yr eglwys, ond pwy nawr fydd Llan Ymddyfri yn chwarae yn y rown gynderfynol? Ar ôl sicrhau yr ail safle yn y gynghrair, roedd Glynebwy yn croesawu Quins, Caerfyrddin, i'r Stadiwm Jin y Glas. Enillodd Quins oddi cartre yn Rygbi Gogledd Cymru wythnos diwetha', gyda hyder yn uchel felly a all y Quins greu sioc.
Sitaru. Cyfle i'r olwyr o bosib rei bach o led ar y bel yn yr Heulwen. Sy'n taro eto yna. Bach o draffath i ryddhau y bel a gig dros y top gan Davies. Lle mae hon yn adlamu? Yn garedig. Yn garedig iawn, yn wych. Y cais yn dod i Lewis Rees allan o'n unlla. Bydd Ebu yn siomedig. Un lle mae hon yn mynd i'r blaenwyr ac i Joe Franchi, y captan ar y cynffon, yr olwyr yn ymuno. Mae'n amhosib stopio hon. Franchi yn anorchfygol dros y lein. Ebw eto efo meddiant ar ei llell deg i hunan. Yn barod i redag i yn defnyddio'r pwer sydd gen nhw ymysg yr wyth blaen. Cwins yn ei ddau arafu'r meddiant. Edrych i wrthrycio. Drwy gallu dwy'n hi. Ebw di mynd i gysgu. Y cic gosb yn dod o blaid yr ymwelwyr ac ei gymryd yn sydyn. Howells, Howells, ochr gamu. Gwirthiol gan y canolwr. A dyna'r ymateb. Mi oedd y Cwins yn ei obeithio amdano. Wedi cael ei ddwyn. Quins efo meddiant annisgwyl ar y llinell bimp. Ebu yn gorfod yn effro ar y cyrion yr y blaenwyr yn ceisio rhoi awdurdod ei hunan ar y gêm. Milyn nôl ar y maes. Di cael ei daflu am yn ôl. Cic os fydd hi. Gymru gymti sydyn. Yndi maen nhw. Setaro, Setaro! E mewn o'r bychan. Yn mynd o dan bawb. A sgôr arall i'r Cwins. Cwins yn nawfed detholion ar y blaen yn yr ail hanner. Oes na sioc yn mynd i fod yn erbyn yr ail detholion Ebw yn codi, yn mynd, yn troi, yn sgorio. Sean Parry yn ymateb. A dyna Oedd Ebw angen. Franchi yn gywir hefo'r dafliad gan dod â ddim. Neidiwr yn ei wrthwynebu. Unwaith eto yn dacteg yn glir. Yr olwyr yn ymuno. Deg dyn i fewn yn y sgarmes symudo sy'n gymaint o arf yn, yn brif arf i Lyn Ebwy. Franchi dal yna, aros yn ei Patrwm yn torri i ffwrdd yn ochr gamu drosodd am ei ail ac Ebou yn cymryd gafael o'r gêm yma. Ebou ar y blaen o sgôr yn unig pwynt yn unig. Sa cais yn rhoi hyd braich rhwng nhw a'r Cwins. Rhyw fantais yn cael ei chwarae y blaenwyr fel blancad dros y bel. Hyrddiad at y lein yn cael ei stopio. Angen cymorth. Cwins yn gofyn am gic cosb. Franchi yn disgwyl pen lawr dros y lein. Dyna'r hat-tric. A dyna'r sgôr sy'n mynd â Ebou ymhellach i ffwrdd. Quins ar cic gosb. Nôl o fewn sgôr i Ebou. Diolch i Ifan Davies. Ebou O'r ail gychwyn, yn gwrthrycio yn dŵn y bel, yn swnio bod yna waglau lawr yr ochr dywyll, ac o'n i'n lla, Griff Tuff, drosodd am un arall. Hwynd, mae'n eitha y lein, Ebw methu gorffwys ar ei rhwyfa er bod yna deuddau pwynt o fantais yn hwyr yn y gêm. Gwyns lawr yr ochr dywyll i fewn i dwy'r hugian. O, fel sliwan drwy'r dacl. A drosodd mas i'r taro am ei ail. Ac mae'n obaith dal yr ôl. Ebu am reoli'r bel, am reoli'r sgrym. Mae'n mynd i lawr ar ochr agos yma, cic gosb i Ebu. Mae'n pwyntio at y pist, ond dyna Fydd ddiwedd y gêm, Evan Lloyd, i goroni'r fuddugoliaeth. Mae'n uchel, mae'n hir, mae'n gywir. Mae drosodd, buddugoliaeth i Ebu, drwad i'r rown nesa, sgôr terfynol, Ebu, 45, Quins, 35. Result happy, performance probably not. Uh, I thought we were really patchy, um, but a lot of credit that goes to Carmarthen Quins.

Llwyth o rygbi i ddod ar S4C dros y dyddiau nesaf ar owm gyn-derfynol Super Rugby Cymru yn fyw am ganol dydd, a mae'r Bencampwriaeth Rygbi Unedig i gyd yn dod o Dde Affrica dros y penwythnos gyda Chaerdydd, y Dreigiau a'r Scarlets i gyd yn chwarae yn fyw ar S4C. I'r brifddinas yr ewn ni nesa'. Caerdydd orffennodd ar frig y tabl, Pen-y-bont oedd yr ymwelwyr i Barc yr Arfe. Sut fydd tîm Scott Baldwin yn ymateb ar ôl dechreuad go araf wythnos diwetha' yn erbyn Abertawe?
Lain i Gaerdydd, Moore. Lan yn uchel, Hyd yn torri. Ward ar rythyd mewn y doi ar hugen. Cystadleuol yn ardal y dacl. Jason Harris yn cario fel mae wedi wneud trwy'r tymor Evans. Bylchiad ac yn dadlwytho yn ôl i môr. Ac yn casglu'r bel yna. Lloyd Ward yn y symudiad am yr ail waith, pwyse ar llinell pen y bont, bwlch bach yn agor i Lloyd. Harper yn cyrraedd, fe mynd am y linell ac yn tirio cais cyntaf y prynhawn i Gaerdydd. O'r gordafliad, Alun Rees yn casglu ar gwt y lein mewn i'r doe ar hugen. Pen-y-bont yn amddiffyn unwaith eto. Emmanuel, Evans, dymu, bwlch bach yn agor. Fe'n cael ei lorio gan Wilkins, tacl dda, ond y pwysau dal ar ben y bont. Oh, y reng flaen nawr yn cario. Lloyd, newid symudiad ar bas yn un hyfryd. Matty Young, ail gais i gair dydd. Pen y bont yn edrych i ymateb. Alfie Llywelyn, o, oedd e'n meddwl am y bestyn, yn penderfynu peidio. Williams, nôl yn erbyn y grain, bron ar y postyn mae pen y bont nawr, pwyll piau. Lle mae'r gwagle? Dyna'r cwestiwn. Bennell yn dod o hyd i Jake Thomas mas yn llydan. Pen y bont yn croesi am ei cais cyntaf. Wedi bod yn gystadleuol yn yr hanner cynta. Mwy o'r un peth yn yr ail hanner os gwelwch chi yn dda. Sean Moore yn cael ei lorio, just tu fas doi yr hugen pen y bont. Phillips yn y symudiad am yr ail waith. Lloyd, Emmanuel. O, oh, ar y tu fas, mae Evans yn mynd. Young ar ei ysgwdd, ond mas yn llydan. Mae Dewi Cross, cais a hanner i'r asgellwr ac i Gaerdydd. Lein effeithiol unwaith eto i Ben y Bont. Evan Yardley yn cael ei ddwylo nôl ar y bel yna. Mae'n lain ddim drosto eto. A dyn nhw'n gallu cael ei symud siamlan. Nagin, Iadli'n penderfynu chwarae. Williams, Florence. Tua cyrraedd dros y llinell fantes. Y bel ar blat i Williams unwaith yn rhagor. Dwylo da, y reng ôl yn cyfuno. Williams yn cael un ôl, Bynel. Beth sy'n ei focsio Drixie, wel cic yw hwnna, Jake Thomas yn defnyddio sgiliau pêl droed i groesi am ei ail, mae Pen y Bont nôl yn y gêm. Cais hyd i roi bach o fwlch i tîm y brif ddinas, ond dyma Pen y Bont yn dod, Wilkins yn bwrw ongl, Wilkins yn croesi, Pen y Bont ddim am roi'r ffidil yn y to. Saith pwynt o fantes sydd gan dîm y brifddinas. Dyna chi bas gan Beneled, Howley, cyflymdra gan y gŵr yma. Jake Thomas tu fas i fe, Jake Thomas, o, oh, chwiban yn mynd. Y bas ymlaen, medd yn dyfarnwr i Ben Connor, a cic gosb yn erbyn Ben Benel, double whammy. Mae'r cloc yn goch, amser ychwanegol, un cyfle arall i Ben y Bont i fynd amdani. Edrych am gêm gyfartal. Trais i Bynel yr un symudiad. Pas hir, ond yn cael ei ryngipio tro yma. Lloyd yn dadlwytho. Joe Williams. Williams yn cau pen y modwl. Tîm y brif ddinas sy'n mynd trwyddo i rownd gyn derfynol. Mae'n gorffen ar barc yr arfer, 31 i 19.

And again, we weren't accurate. Um, so imagine how dangerous we're going to be when we are accurate in those areas. Fe orffennodd Aberafan y tymor yn gryf i gipio'r chweched safle yn y tabl. Ei gwobr, taith i Gasnewydd, orffennodd yn drydydd.
Hogan, edrych i'r chwith, blaenwyr sy'n disgwyl. Casnewydd ddigon cyffyrddus ar ei llinell deg ar hyn o bryd. Lir chwith fan hyn, bach o wagle ar yr ochr pella na. Del Nefo trwy'r bwlch, allan i'r asgellwr, Felix Gilbert i'r gornel chwith. A dyna ni sgôr gynta. Tafliad ddim yn syth yn cael ei wyro'n ôl. Chwarae mynd yn ei flaen. Casnewydd yn y dwy ar ugian. Y plynwyr yn cymoni. Buckland. Eto y blaenwyr yn cyfuno yn taro'r bylch yn mynd dros y llinell fantais yna. Y bel wedi arafu. Buckland yn gorau twrio. Chwipio allan. Eto blaenwyr yn gri yn mynd dros y llinell fantais a pwmpio'r coesa. Mae yna bach o wagle ar yr ochr ddes yn gallu cymryd mantais. Lloyd Lewis am y gornel. Gwych! Superman i fewn i'r gornel dde. Mae fe'r afa'n un ffordd mae hon yn mynd sgarmes symudol. Y blaenwyr o gwmpas y bel wedi sefydlu'r sgarmes. Cripian yn ei flaen yr olwyr yn ymuno hefyd Joe Gage a Roderick. Nhw dros y lein, Luke Davies. Ail y dydd i'r diwyniaid. Casnewydd i'r iechyd glirio'r bel lawr y cae ar hyd y tir. Del Nefo yn ei sgubo hi fyny. Pen i lawr syth i fewn i galon a ddiffyn Casnewydd. O, wedi cael ei ryngipio dan bycled ydi hwn. I Christian ôl, edrych dos i ysgwyd. Ydym wedi cael ei ddal, Corey Lewis Jenkins. Arbennig dda, bycled hyd nod gwell. Mae wedi sgorio anhygoel. Pwynt o wahaniaeth rhwng y ddau dîm ar ddechrau'r ail gyfnod. Dyna neu fel gadw llithro drwy ddwylo. O, cangymeriad arall ar ei ôl hi. Mae Jay Foster Smith, y bel yn angharedig, yn mynd y ffordd arall. Aberafan wedi ymataf wedi dwy'n ei hunan. Dyn nhw'n gallu mynd rhyd y ffordd. Bas nôl tu fewn at Gwilym Evans. Evans yn dadlwytho. Bron iawn yn cael y bêl nôl o blaen esgellwr, ond tro ma oddi ar ei frest. Jack Lloyd sydd yn manteisio rwan, mae o'n mewn gwagledd, mewn bwlch, neb o'i flaen o. Dunford methu ei ddal, a Jack Lloyd yn rhoi cas newydd ar y blaen am y tro cyntaf. Barafan ar ei hôl i codi hwnna'n uchel i'r awyr. Bron yn adennill i o'r algychwyn. Lloyd Lewis, o mae o drwad. Dwi'n gallu sgorio ail o fewn munud. Lewis wedi cael ei lorio, angen cymorth. Max Williams yna gynta, y blaenwyr yn codi ac yn mynd. Kyle Taylor sydd yna gynta, a Barafan ar y droed ôl. Maen nhw wedi cael ei siglo. Y gic letraws, lle mae hon am gyrraedd Iestyn Galtzen sy ar ei hôl hi. Neb ar flaen o, neb am ei stopio. Mae'n gais arall a cas newydd yn ergyd farwol i obeithion Aberafan o bosib. Aberafan angen ymateb ar y sgorfwrdd. Mae angen rhywbeth i ychwanegu i'r cyfanswm presennol. O, mae yna fylchiad. Rhys Tomos, Tomos y captan, yn pwmpio'r coesa dros y lein. Dyna sgôr angenrheidiol. Wedi'w ddwyn, y dywiniaid. Angen cais Toscais i ennill y gêm, y gic ymlaen gan Dunford. O, di bylchu ochr gamu traed arbennig gan Dai Richards, a mae honna yn bendant i agor y bwlch ac o bosib y ddigon i ennill y gêm. Y sgôr terfynol, Cas Newydd 40, Aberafan 25. We don't want to overplay in our own half. Um, we, we had to try and make them overplay in their half. Um,

We showed a lot of spirit, a lot of uh, style in the way we play, but unfortunately just didn't go away. Wel, am ben wythnos o rygbi yn Super Rygbi Cymru. Dyna ni felly, mae rowndiau cyn derfynol wedi cadarnhau. Cyrdydd fydd yn croesawu Casnewydd, tra bod Llan Ymddyfri oddi cartre yn erbyn Glyn Ebwy. Mae'r pedwar ola wedi cadarnhau. Mi fyddwn ni'n ôl amser cinio dy Sadwrn gyda rownd cyn derfynol, tra bo ffeinal Super Rygbi Cymru yn cymryd lle ar y deunawfed o Fai. Tan tro nesa, hwyl fawr.